גוטן טייערע חברים ידידים אונז האלטן בסייעתא דשמיא פרשת שופטים די תורה קדושה און וואכעדיגע פרשה וואנקטאנער זאגט אונז שופטים משפטים תיתי לך בכל שעריך אשר השם אלקיך נושא לך לשבטיך ושופטי את העם משפט צדק פרשת שופטים איז אנגעפילט מיט פארשידענע מצוות און ענינים צווישן זיי אויכעט אז מען קוקט גוט וועט מען זעהן די צורה פון מלכות סיי די צורה פון מלכות פון כלל ישראל און מען זעהט אויכעט די ענין פון די מלחמה כלל ישראל איז ארויס אין מלחמה די גאנצע ענין. און צווישן דעם איז דא נאך אסאך אסאך הלכות, לאמיר זיך אפשטעלן אויף עטליכע און זען דא די ליכטיגקייט, און באמת די גאנצע ענין פאנגט זיך אן, די ערשטע ענין אין די וואכעדיגע פרשה, שופטים ושוטרים, בעש ט האט געדארפט אויפנעמען שוטרים וואס זייער ארבעט איז געווען, זייער ספעציעלע שליחות איז געווען מאכן זיכער אז מען פאלגט די בעש ט, שוטרים וואס זיי מאכן זיכער. שפעטער אין די פרשה האט מען די ענין פון שום תשים אליך מלך, יעצט האט מען די ענין פון מ'דארף אויפנעמען א קעניג, אז מ'קוקט אריין דארט ווייסט מען דאך דא אסאך צווים און אזהרות פונקטליך וואס דארף דארט זיין, און צווישן אלע זאכן שטייט אין פסוק וכסף לו את משנה התורה הזאת והעושה עמו, שפעטער זאגט די פסוק והעושה עמו וקורא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראת ה' אלוקיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם, לבלתי רואים לבבו מעיך, ער דארף שטענדיג ליינען די הייליגע תורה, און דאס וועט אים ברענגען מורא צו האבן פונעם אייבערשטן, די תורה הקדושה לייגט צו, לבלתי רואים לבבו מעיך, מען דארף אכטונג געבן אז ער זאל זיך נישט האלטן העכער פון זיינע ברודער די אנדערע אידישע קינדערלעך, אונז ווייסן מיט די גמרא פון מסכת סנהדרין אז דער מלך האט געדארפט האבן צוויי באזונדערע ספר תורות, וואס זענען די צוויי ספר תורות, איינס וואס איז געליגענען ביי אים אין אוצר, און איינס וואס איז געווען א קליינע ספר תורה וואס איז ממש מיטגעגאנגען מיט אים, די לשון הגמרא איז אחרי שיועצת ונכנסת עמו א גאנצע צייט ס'איז ממש געהאט ווי א קמיע אויף זיך, ואחרי שמונחת לו בבית גנוז אויב ס'ליגט אין זיין אוצר, ער דארף האבן צוויי ספר תורות וואס אוודאי פרעגט זיך פון זיך אליין וואס עפעס דארף ער צוויי, ממש ס'איז נישט גענוג אז ער האט אין זיין אוצר א ספר תורה וואס מ'ליינט אין דעם, דארף ממש ארומגיין יעדע מינוט מיט א ספר תורה, וואס איז די טיפקייט וואס ליגט אין דעם, און אוודאי די צווייטע נקודה איז, די פסוק זאגט אליין די אויספיר לבלתי רום לבבו מאחיו, ער זאל זיך נישט האלטן העכער פון זיינע ברידער, יעצט אונז ווייס מיר אונז טרעפט מיר אנדערע פלעצער, די תורה זאגט ורום לבבך ושכחת את ה' אלקיך, א מענטש האלט זיך גרויס, האלט זיך גרויס פארגעסט ער דעם אייבערשטן, נו וואלט דא אויך געדארפט שטיין לבלתי רום לבבו וישכח את ה'. שטייט עפעס א אינטערעסאנטע זאך אז ער האט זיך לבלתי ירום לבבו, ער האט זיך געהאלטן גרויס מאי עכא פון זיינע ברידער, און סתם אזוי ס'קען שוין מאי עמוי, פון די פאלק, די קעניג האט זיך געהאלטן העכער פון די פאלק, וואס הייסט זיינע ברידער? איינס, און וואס הייסט ער האט זיך געהאלטן העכער פון די ברידער, נישט פונעם אייבערשטן, די עיקר נקודה איז דאך זאל מען האבן א פחד פונעם אייבערשטן, וואס ליגט דא? בפנימיות, אין די שליחות פונעם קעניג, אין די ציווי וואס די תורה זאגט פארן קעניג מיט האבן צוויי ספר תורות ממש א גאנצע צייט יעדע מינוט ביי זיך, וואס וואס איז די מוסר השכל און די לימוד פאר אונז? שפעטער אין די פרשה זעט מען די אופן וויאזוי מען גייט ארויס אין מלחמה, אונז האבן שוין אסאך גערעדט פון דעם, נאר בקיצור נמרץ, די תורה זאגט אז מען האט געדארפט שטעלן שוטרים, וואס די שוטרים איידער כלל ישראל איז ארויס אין מלחמה האבן זיי אויסגערופן צו כלל ישראל, מי האיש אשר בנה בית חדש, דער וואס האט געבויט א נייע הויז און האט עס נאכנישט מחנך געווען, ולא חנכו, זאל אהיימגיין. פארוואס? ווייל אפשר וועט ער שטארבן פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכני, א צווייטער וועט מאכן א חנוכת הבית, ער זאל אהיים גיין. דער נאכן זאגט די פסוק ווייטער, דער וואס האט געפלאנצן א כרם, מען האט עס נאכנישט גענומען האלט די ערשטע דריי יאר איז ערלה, זאל אויך אהיים גיין ווי די פסוק זאגט. און מי איש אשר אירס אישה, איינער האט מקדש געווען א פרוי און האט נאכנישט חתונה געהאט מיט איר זאל אויך אהיים גיין. און די פסוק. און די שוטרים האבן אויסגעפירט וואס די פסוק זאגט, און מי הוא איש הירא וארך הלבב, איינער וואס איז א פחדן, ער האט מורא, ארך הלבב, ילך וישוב לביתו, איינער וואס האט מורא און האט א ווייכע הארץ זאל אהיים גיין, און נישט קומען אין מלחמה אריין, ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו, און ער זאל נישט מאכן אנדערע הערצער צו גיין פון פחד. וואלא דארף מען זיך פארטיפן דא, וואס איז די ענין אז מען שיקט זיי אלע אהיים, וואס איז די נקודה וואס ליגט דא? און אזוי פרעגט זיך אסאך מער, בעזר השם וועט מען באלד צוריק קומען צו באמערקן א טיפע נקודה. די נושא וואס אונז גיימער שמועסן בסייעתא דשמיא איז באמת א נושא וואס האבן שוין עטליכע מאל אנגערירט, אבער וויפיל מען רעדט פון דעם איז נישט גענוג, ס'איז א נושא וואס איז אזוי יסודות'דיג, ס'האט ממש די מעגליכקייט צו ברענגען א מענטש פון א פלאץ פון ממש זיך מוטשענען, צו א פלאץ פון אמת'ע שלווה און ליכטיגקייט, ממש איז לאמיר זיך בעזר השם פארטיפן און זען די מתנה, די ליכטיגקייט וואס די תורה הקדושה אין די וואכעדיגע פרשה געבט אונז ממש א א נישט נאר א הדרכה, א א מתנה וויאזוי א איד לעבט, וויאזוי א איד פירט זיך. ס'מיר לעצטנס אויסגעקומען צו האבן א שמועס מיט א אינגערמאן, האט ער מיר געזאגט א מורא'דיגע זאך, ער איז א אינגערמאן א עובד השם, ער ארבעט אויף זיך, לייגט אריין כוחות, ער לערנט און הארעוועט און דאווענט און דעמאלס א אויסגעארבעטע יונגערמאן האט ער מיר געזאגט א מוראדיגע זאך, ער האט עפעס א וואך צוויי צוריק האט ער געהאט א מוראדיגע טאג וואס בפשטות מיט חיצוניות'דיגע אויגן איז געווען מיטן פתאום אראפ ווי מען רופט עס, און יעדער איינער קען זיך פארשטעלן וואס דאס מיינט, אבער ער האט פארציילט זיין מעשה, ער האט געהאט עפעס אן אפוינטמענט, ער איז געגאנגען, ער איז געבליבן שטעקן אונטערוועגן, ס'האט געמאבלט און געגאסן, און ער איז געווען פארהאנקערט, ער האט זיך נישט געקענט א עצה געבן, און אזוי לייגט מען אראפ אזוי איין זאך, און ער האט פארפאסט דאס, און פארלוירן געלט, א גאנצע שערעריע פון איין זאך האט געברענגט דעם אנדערן, און יעדער איינער האט שוין אמאל געהאט אזעלכע טעג, מען קען זיך פארשטעלן וואס דאס מיינט, און ער זאגט אז יעדע ריר איז געווען נאך א שלמזנות, די טעלעפאן האט נישט געארבעט פונקט, און דא האב איך געדארפט טרעפן איינעם, כ'האב אים אויסגעשפילט ווייל כ'האב נישט געקענט אנקומען דארט, און די קאר וואס האט מיך אפגעווארט איז אויך נישט אנגעקומען. אזוי איינס נאך אן אנדערן, נאך אן אנדערן, נאך אן אנדערן, און מען קען די געפיל. זאגט ער, אמאליגע צייטן, אזא טאג וואלט מסתמא א וואך צוויי דריי זיכער מיך באגלייט. דאס הייסט, א שלמזל, אלעס גייט מיר אזוי, איך בין א לא עלני אדער א לא יצלח, יעדער האט זיך זיינע, יעדע משפחה דא אפילו אזעלכע טיטלעך אויף דעם, אבער א קאפאנעם, ער וואלט, ער וואלט זיך אראפגעקוקט, געמאכט חוזק פון זיך. ס'טא ברוך השם מיט אסאך עבודה האב איך זוכה געווען און געהאט עפעס אזא רואיגקייט, עפעס אזא שלווה. ער זאגט מיר, כ'האב א גאנצע צייט געטראכט צו מיר, ס'איז נאך א הייכע תמצות, ס'איז עפעס נאך א נקודה וואס גייט נישט גוט, איך בין בעצם אבער גוט. איך בין נישט א חלק פון די גאנצע פתאום אראפ, די גאנצע שלמזון, דאס האט גארנישט מיט מיר. איך בין א חלק אלוקי ממעל, כ'בין דעם אייבערשטנ'ס א קינד, דער אייבערשטער איז מיט מיר, זעט מיר, האלט, איך בין גוט. אגב, איז יעצט געשען די אלע זאכן, ער האט א גאנצע ליסט מיט זאכן וואס איז געשען, און אגב ס'טוט מיר אויך וויי, און איך בעט דעם אייבערשטן, און איך בין מתפלל, און איך שפיר עס, ס'נישט, ס'נישט, ס'נישט, אבער די 'איך' פון א איד, די עצם מציאות זיינע, די הייליגע איך, אוואדע, די חלק אלוקי ווערט נישט בארירט יעצט ווען מען טראכט ריכטיג אריין אין דעם. ס'זעט עפעס אויס ווי אזא פשוטע זאך, נו פיין, וואס זאגסטו? ווען א מענטש לערנט זיך אויס מבחין זיין און מפריד זיין פון יעדע מצב, ווער איז די 'איך' און וואס וויל די מצב יעצט? דער יצר רע ש קען מען זאגן איינע פון די שטערקסטע תחבילות פונעם יצר איז ער וויל אריינשלעפן דעם מענטש אין יעדע מצב און דאס גייט סיי ביים גוטן און חלילה די פארקערטע. דער יצר וויל אגאנצעט טוישן די אידענטיטי, ער וויל טוישן דאס עצם פונעם מענטש. למשל, מ'דארף נישט רעדן נאר פון די זייט, למשל ווען א מענטש טוישט זיך פאזישן, ער גייט ארבעטן א קאמפאני און עפעס די באבוס קומט אים זאגן ער וויל אים ארויפרוקן און יעצט גייט ער ווערן די סי או די סי אי או עפעס עפעס ער רוקט זיך ארויף. ס'דא א גאנצע מציאות אין די מענטש צומאל וואס געט זיך אזא טויש יעצט יעצט יעצט יעצט געט זיך זיך א רוק ארויף וואס מיינט ער רוקט זיך ארויף לאמיר זיין אמת'דיג זיין גאווה זיין גאנצע קאנטראל, זיין הלך ילך קען, מען רעדט נישט, דער יצה ר וויל, ער וויל אזוי שטארק יעצט געבן א כאפ אריין דעם מענטש, גיב דיך אזא דערהייב, אזא ביסט העכער פון א צווייטן, נעם עס אריין אזוי ווי עס דארף צו זיין, אדער אמאל דער אייבערשטער גיבט פאר א מענטש א שפע אין פרנסה, דאס מיינט דער מענטש איז דער זעלבער מענטש, ער האט יעצט א שפע און פרנסה, אבער דער יצר וויל מאכן זיכער אז דער מענטש כאפט, ניין ניין ניין, איך בין נישט דער זעלבער מענטש, איך בין יעצט געווארן א בעל בתישער מענטש, א עושר, יעצט אמאל, אוודאי עושר און בעל בתיש איז א מציאות, צומאל, דער אייבערשטער העלפט און די באנק איז דא מער געלט, אבער אנשטאט דער מענטש זאל עס אנקוקן פאר אן אחריות, פאר אן אפערטוניטי, פאר א געלעגנהייט, פאר א. תנא טובה וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, דער יצה ר קומט גלייך דארט אריין, ער פאנגט אן זאגן, הא, ווארום לבביך וואס דו, דאס ביסטו, עס איז א נייע מציאות יעצט, עס איז נישט דער זעלבע אלטע, איך בין נישט דער זעלבע אלטע שלוימעלע אדער יענקל אדער ברוך, דאס איז נישט דער זעלבע אלטע, עס איז עפעס א נייע חפצא געווארן, און דארט איז די גרעסטע סכנה פאר א מענטש, און דאס גייט ביידע וועגן ווי אונז שמועסן מיר, סיי ביי די הצלחה, ווען א מענטש איז זוכה צו א מתנה פונעם אייבערשטן, ער איז זוכה צו א געוויסע הצלחה אין א געוויסע ענין, א מענטש איז מחנך א קינד און די קינד שיינט אוועק, ווער נאך ווי א טאטע ווייסט אז דאס איז א מתנה טובה וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, ס'האט נישט קיין ווער ווער ס'דא א מענטש וואס קען זאגן ס'איז מיין וועגן איך, ס'נישטא אזא זאך, יא, ווען ער ווען ער איז רואיג. אבער נאך אלס דער יצר וויל אגאנץ צייט זאגן ס'איז ס'האט עפעס מיט מיין חכמה אדער מיט מיין טאלאנט אדער מיט מיין וועג פון חינוך ס'האט עפעס יעצט אמאל איז דא אפשר אין א רואיגע מינוט מעג זיך א מענטש אויכעט אנערקענען פאר געוויסע אויב ער האט אריינגעלייגט אסאך השתדלות ס'איז אויך דא דאס אבער זיך איינרעדן אז דאס איז די סיבה דערפון איז דאך איז דאך ממש נאריש אבער דער יצר וויל יא ער וויל אריינטראגן אייביג דער מענטש צו שפירן עפעס עפעס ס'האט מיט אים. געזאגט, ורם לבביך ושכחת את ה', ס'איז אזא דקות'דיגע פלאץ, אבער דארט קומט ער אריין און ער הייבט אויף דעם מענטש העכער פון א צווייטן, ער בלאזט אריין אזא געוויסע גאווה, אזא געוויסע אויפגעבלאזנקייט, און די זעלבע זאך טוט ער פארקערט, ווען א מענטש האט א שוועריקייט, בגשמיות איבעררוחניות, איינע פון די תחבילות פון דעם יצר, און אזוי זאגן מיר פון די גרעסטע טול זיינע איז ער וויל אריינשלעפן דעם מענטש יעצט אין דעם מצב, זאגן פאר דעם מענטש דו ביסט א שלמזל, ס'קומט זיך דיר, דו ביסט אזא סארט, ניין דאס ביסטו, און ער האט צום משל אסאך גערעדט אין פרשת שלח. האבן מיר גערעדט באריכות ווי אסאך מאל אז ס'דא א מציאות פון א מענטש און די מענטש לערנט אפ די גאנצע מציאות, ער לייגט צו פאקטן וואס זענען בכלל נישט אמת און כדי יענע נקודה, אבער אונז גייען מיר נאך א משהו טיפער פון וואס האבן מיר געשמועסט דעמאלטס, אז דער מענטש, דער יצר וויל ער זאל פארלירן זיין עצם, וואס איז די עצם פון א איד? איך בין א חלק אלוקי ממעל, א קליין קינד צום גרויסן זיסן לעכטיגן הייליגער טאטע אבינו שבשמים, דאס איז די עצם פון א מענטש, און א מענטש קען אין יעדע מצב מבחין זיין די צוויי, אין יעדע מצב, גשמיות'דיג, רוחניות'דיג, אין יעדע זאך, א מענטש האט א גרויסע הצלחה אין געלט ווי אונז האבן פריער גערעדט למשל, אדער א מענטש האט א הצלחה מיט מיט מיט זיין שלום בית, מיט נחת, אדער סיי ווי, סיי וועלכע זאך, דער יצר וויל געבן אזא בלאז אריין, אזא ריח פון איך און אויב קומט ער אהיים מיט די גרויסע אויפגעבלאזענע רוח, בדרך כלל וועט נישט נעמען לאנג, ערגעץ ווי וועט עס באסטן, יא, ערגעץ ווי וועט איינער קומען ארויסציען די לופט, א ווייב, א קינד, אבער אויב עס איז אויפגעבלאזן, דעמאלס דארף עס באסטן, און דעמאלס געבט עס א קראך אויף, וואס הייסט? איך בין אנערקענט איבעראל, וואס הייסט? איך בין דאך יעצט ארויף זיבן דרגות, דא בין איך עפעס נישט אנערקענט, וואס אנערקענסטו מיך נישט גענוג פאר ווער איך בין? ס'ווערט א גאנצע געשעעניש. אבער אויב דער מענטש געדענקט אז דער אייבערשטער מיר געבן מער זכי', מער אפערטוניטי, מער הצלחה, איך בין נאך אלץ דער זעלבע פשוט'ער, ס'איז נישטא קיין פשוט'ער, דאס איז די הייליגסטע, אבער אין הנהגה, דער זעלבע פשוט'ער מענטשעלע, איך בין א מענטש, א אידיש קינד, א חלק אלוקי. דאס איז ווער איך בין, א טאטע צו מיינע קינדערלעך, א חבר, א ברודער, א מאן, דאס איז א שוועסטער, דאס איז וואס איך בין, איך בין נישט געווארן העכער, נישט געווארן קלענער, אבער דער יצר וויל א גאנצע צייט דאס טון מיטן מענטש, פארדעם קען מען זען אמאל א מענטש, לאמיר רעדן אביסל טיפער פון דעם, מען קען זען אמאל צוויי מענטשן, יא ביידע האבן זיך נעכטן, איך ווייס, נעכטן אדער לעצטע וואך געדינגען עפעס א נייע קאר, געדינגען, געליעסט, ביידע האבן נייע קארס, איינער פארט ארויס פונעם גאראזש, ער כאפט א קראץ, און ביי איינעם ווערט עס א גאנצע געשעהעניש יעצט, ער זאגט צו זיך אליין, ביסט א א שלמה מזל, אז כ'האב נישט, כ'קען נישט איין טאג האבן א קאר אן א קראץ, מיין, אז איך זאג דיך, נו, ווען, יעצט ער האט א גאנצע געשעהן, א גאנצע מעשה, און אויף דעם איז ער זיך דן, און אזוי קוקט ער זיך אן, און אוודאי אז שלמזלות ברענגט נאך שלמזלות, ווייל די וועלט זאגט אייביג, די זאגט פאר איינעם אז ער איז גארנישט, וועסטו געוואר ווערן ער העט ער דיך שפעטער ווייזן ער איז טאקע גארנישט און נאך וועסטו אים קענען זאגן זעהסט איך האב דיר געזאגט פארדעם אז דו ביסט גארנישט, אוודאי אז דו ביסט דיך נוהג צו איינעם ווי א גארנישט וועט ער זיך אויפפירן ווי א גארנישט, ס'איז אין אונזערע הענט, יא קוק אן דיין תלמיד פאר א שוואכע בחור וועסטו בדרך כלל צום סוף קענען זאגן זעהסט איך האב דיר געזאגט ביסט א שוואכע בחור פארוואס ווייל איינער וואס ווערט אנגעקוקט שוואך איז זיך נוהג שוואך און נאכדעם קען מען זאגן ביסט געווען גערעכט אבער די עכטע אמת איז וואס האט נישט קיין שייכות מיט גערעכט ס'איז פונקט די פארקערטע. אבער אמאל איז עס ווייל אונז קוקן מיר אזוי, באקומען אונז דאס. נו, די זעלבע זאך גייט דאך אויף זיך אליינס. א מענטש קוקט זיך אן ווי א שלמזל, ער קוקט זיך אראפ, ער איז זיך מזלזל, גיבט ער אויף, ער פארלירט חשק, ער פרובירט אפילו נישט. נאכדעם א צווייטער וואס איז אויך ארויסגעפארן די זעלבע צייט, ער האט אויך געכאפט א קראץ, אפשר אפילו פון די זעלבע זאך, און ער לאכט, ער קומט אין בית מדרש מיט א שמייכל, ער זאגט פאר זיין חבר, דו הערסט, איך האב א נייע קאר, איך האב געכאפט אזא קראץ. אבער ווילסט עפעס הערן? ס'באדערט מיך בכלל נישט, איך בין דאך א פערפעקשאניסט. און דער אייבערשטער ווייס אז איך בין כסדר ביזי קוקן, האט ער געגעבן אזא צוקראצט די ערשטן טאג, ס'איז שוין נישט נוגעי, יעצט קען מען עס דרייוון מיט א רואיגקייט, אלעס איז פיין. וואס איז א חילוק צווישן די צוויי מענטשן? ס'איז די זעלבע געשעעניש. די חילוק איז כרחוק מזרח ממערב. ס'איז דא א, ס'איז דא א ווארט פון מגידים וואס מ'זאגט איבער אז דאס איז די חילוק צווישן צער און עגמת נפש. צער איז א פאקט. צער, עס טוט וויי, עס איז צער, עס איז א מציאות. עגמת נפש איז שוין וואס דער מענטש טוט צו זיך, ווען ער צעדרוקט זיין נפש, ווען ער איז זיך דן אויף דעם צער, ווען ער צעקוועטשט זיך, דאס איז שוין א אייגן גענומענע זאך, און אויף דעם בעט מען אונזעם אייבערשטן, און אוודאי דארף מען אויף דעם אויך מתפלל זיין צו האבן די סייעתא דשמיא, די כוחות הנפש, אבער דאס איז אונזער עבודה, ווען אונז הערן מיר דאס עפנט אונז עס אויף צו אזא טיפע געדאנק, ממש א טיפע געדאנק, נאר ארויסצוברענגן קודם די זייט, איין זייט, די דורכפאל זייט אביסל קלארער, געהאט א שמועס, ס'איז מיר אויסגעקומען אמאל צו רעדן מיט א אינגערמאן האט ער מיר געזאגט, ס'איז ממש פלא פלאים, האט ער מיר געזאגט אויף זיך אליינס, איך בין א, איך בין אזא דורכפאל, איך בין אזא לוזער, ער האט גענוצט עכטע שארפע אויסדרוקן אויף זיך אליינס. און פארשטייט זיך, אזויפיל חלקים אין זיין לעבן זענען אזוי לעכטיג, זיך אזוי צו, אזוי זיך אנצורופן, און איך פרעג אים, סאו, וואס הייסט ביסט א דורכפאל, וואס מיינט עס? און ער גיבט א שריי, ער זאגט מיר, וואס, וואס, וואס מאכסט דיך נאריש, וואס פארשטייסטו נישט? איך בין א דורכפאל! קוק אויף מיין שלום בית, קוק אויף מיין פרנסה, קוק מיך אן, איך בין א דורכפאל! אקעי. זיך האבן געפרעגט ווען איז עס געשען? ווען ביסטו געגאנגען פון א פשוטע מענטש צו א דורכפאל? ווען האט זיך די טיטל ארויפגעקומען אויף דיר? מיין גאנצע לעבן, וואס הייסט ווען? פון כיתה ג', ד'. אקעי. כיתה ג', ד' ביסטו געווען א דורכפאל? זאגט ער הונדרעט פראצענט, איך געדענק יעדן טאג. בקיצור, און ער פארציילט מיר עטליכע מעשות. זאָל איך פֿרעגן, הײַנט ביסטו אַ טאַטע פֿון אַ שטוב מיט קינדערלעך? ס'איז שײך אַזאַ זאַך, אַז אַ כּיתה ג' אָדער ד' ייִנגל זאָל זײַן אַ דורכפֿאַל? איז דאָ אַזאַ מציאות? דאָס הײסט, איך פֿרעג דיך יעצט, איז דאָ אַזאַ זאַך, אַ כּיתה ג' אָדער ד' ייִנגל זאָל דורכפֿאַלן? דאָס ווייס איך, אַ קינד פֿאַלט דורך, ער מוטשעט זיך, ער גייט דורך שוועריקייטן. איז דאָ אָבער אַזאַ זאַך, ווי אַ קינד איז אַ דורכפֿאַל? ס'איז עפּעס אַזאַ? און ער קוקט מיך אָן און ער זאָגט מיר. ניין, נישט עכט. זאג איך, ס'איז דא אזא זאך ווי אויף א בחור, א בחור אין ישיבה קטנה, אז ער איז א דורכפאל? ס'איז דא אזא זאך אז ער פאלט דורך, מ'זאג מיר עס נאכאמאל, ס'איז דא א גרויסע חילוק צווישן איינער וואס פאלט דורך, ער מוטשעט זיך, וואס אים דארף מען העלפן, צווישן איינער וואס באקומט א טיטל דורכפאל. זאג איך, דער הייליגער תנא רבי עקיבא, ביז די פֿערציק האט ער נישט געלערנט קיין תורה, איז געווען א דורכפאל? ער איז דורכגעפאלן אז ער האט נישט געלערנט תורה, אבער א דורכפאל איז ער נישט געווען. ער איז געווען א מענטש דורכגעפאלן ביז די פערציג, און ביי די פערציג איז ער אויפגעלאכטן געווארן, דארט איז ארויסגעקומען די הייליגע תנא רבי עקיבא. א דורכפאל האט א גרויסע סכנה אז ביי די פערציג זאל אויך גארנישט זיך טוישן, ווייל ער איז דאך א דורכפאל, גייט טענה'ן דיך מיט דעם, ער קען זיך נישט טענה'ן, ער איז דאך שוין דורכגעפאלן נאך פאר מען האט אנגעהויבן. און איך פרעג אים, דו זאגסט מיר אז ס'איז נישט דא אזא מציאות ווי א קינד איז א דורכפאל. אבער וויאזוי קענסטו זאגן אויף זיך א זאך וואס דו זאגסט מיר עס איז נישט דא אזא מציאות? און ער האט זיך צוטראכט קודם, קודם געווען אזוי ווי, אה, האסט מיך געכאפט. האסט דאך אליין עפעס אזא אזוי ווי מען וויל בלייבן אין דעם פלאץ, אה, האסט מיך געכאפט. ניין, איך האב דיך נישט פרובירט כאפן. פרובירט צו געבן צו פארשטיין. עס איז נישט דא אזא מציאות. עס איז א שקר. דער יצר, דאס איז וואס ער וויל. און אמאל קען זיין האט ער געשיקט מענטשן וואס האבן דיר געזאגט די ווארט דורכפאל, אומצופרידענע יונגעלע, דו ביסט א אומצופרידן קינד, ס'איז דא כל מיני טיטלעך וואס מ'זאגט אמאל פאר א קינד וואס די קינד פאנגט אן שפירן דאס בין איך, יא כ'האב לעצטנס געהערט דאס, מ'זאגט פאר א קינד דו ביסט א אומצופרידענע יונגעל, ביסט א חוצפה'דיגע יונגעל, דאס איז, מ'קען זאגן פאר א קינד דו פירסט דיך אויף חוצפה'דיג. דו האסט א חלק פון דיך וואס איז אביסל אומצופרידן, קום לאמיר רעדן דערוועגן, אבער א טיטל? דאס איז וואס דער יצר וויל. דער יצר וויל, און נאכדעם וויל ער אז די קינד זאל עס אמת'דיג קויפן, און נאכדעם קען ער אים האלטן יארן פארכאפט דארט. יארן און ער פרובירט נישט און ער ציטערט צו טון, ער ציטערט ארויסצוגיין אין לעבן, ער ציטערט זיך צו רוקן, פארוואס? איך בין דאך א דורכפאל, איך האב דאך שוין אזויפיל מאל פרובירט, איך קען דאך די מעשה, עס גייט עניוועיס נישט מצליח זיין, איך בין דאך עניוועי אומצופרידענער, סאו וואס איך זאל זאגן וואס עס באדערט מיך? ווי קען איך זאגן אימצער וואס עס באדערט מיך? קיינער הערט מיך נישט אויף, מען לאכט דאך פון מיר עניוועי, און אזוי לעבט ער א גאנצע צייט אין די מחשבות אין די פלעצער. ודי לא מבין יעדער איינער האט אזאלעכע נקודות ביי איינעם איז עס גילט ביי איינעם איז עס בושות ביי איינעם איז עס חרפות ביי איינעם איז עס סתם א טיטל ביי איינעם איז עפעס א יעדער שלעפט זיך ארום מיט פעק און זעק די עבודה פון א ערליכע איד איז צו געדענקן אז דאס איז וואס די יצר וויל פון דיך לאז נישט די סירקעמסטענסעס, לאז נישט די מצב דיפיינען אדער טוישן די עצם פון ווער דו ביסט, לאז עס נישט. און א מענטש קען דורכגיין די גרעסטע יסורים און וואקסן פון דעם אויף די וועג, אדער ער קען חלילה די יצר אים אריינשלעפן, דאס גייט פון די גרעסטע צער און עגמת נפש ביז די קלענסטע, יעדע ברעקל. אמאל א א טאטע מוטשעט זיך מיט א קינד, א מאמע מוטשעט זיך מיט עפעס אין שטוב, מיט שלום בית, מען קען זאגן, איך בין זעהסט, קוק אן מיין שלום בית, איך בין, עס וועט שוין קיינמאל נישט זיין גוט, איך בין, ס'ווערט כמעט ווי די איידענטיטי פון די מענטש, איך בין א צוקוועטשטער, און איך בין א צובראכענער, און איך בין איינער וואס איז אזא מין מאמע אדער אזא מין טאטע, ס'איז נישט די אמת, ס'איז א שקר, ס'איז די יצה ר אליין ממש! איך בין א מענטש, א חלק אלוקי ממעל, דעם אייבערשטנ'ס א קינד. אגב, איך מוטשע זיך מיט מיין שלום בית. אגב, איך מוטשע זיך מיט א קינד. אגב, איך מוטשע זיך מיט יסורי הנפש, הגוף, וואס ס'איז. ס'איז נישט מיין מיך. ס'איז נישט די עצם פון א איד. ווען איז ער מודה? ס'איז דאך אזא מין יסוד. און לאמיר גיין א טריט ווייטער און מיר זעהן ווי טיף דאס גייט, מיט א מורא'דיגע גמרא. א גמרא וואס יעדער קען, א באקאנטע גמרא. די גמרא האט דאס פארציילט אז מסכת יומא די באקאנטע מעשה אז הלל איז מחייב את העניים, יעדער קען די מעשה, יא? לאמיר עס איבערגיין בקיצור, נעמען אז הלל פלעגט דאך ארבעטן, ער איז געווען א ארעמאן, הלל הזקן, און ער האט אייביג פארדינט נאר איין טרעפיק, איין ערב שבת האט ער נאר פארדינט א האלבע, וויבאלד ער האט נאר פארדינט די האלבע איז ער געקומען אין בית מדרש, ער פלעגט אריינצוגיין האט מען געדארפט געבן פאר די שומר א האלבע טרעפיק, יענע וואך האט ער נישט געקענט, האט ער דאך נאר פארדינט א האלבע האט ער נישט געקענט געבן, קיצור הילל האט נישט מוותר געווען ער איז ארויף אויפן דאך און האט זיך אראפגעזעצט און האט זיך אראפגעלייגט לערנען תורה עס איז געווען א ווינטער נאכט אין חודש טבת עס האט זיך אויפגעוועקט מיט אסאך שניי און מען האט אים געדארפט אריינברענגען און דערמינטערן און אנווארעמען ווי אונז ווייס מיר א קאפונע די גאנצע מעשה מיט הילל און די גמרא פירט דארט אויס הילל מחייב את העניים הילל מחייב די עניים באמת ווען מען לערנט די די גמרא ווינדערט מען זיך הילל מחייב את העניים הילל מחייב יעדע איד וואס הייסט דווקא דו ר' מלאד? ס'איז איין נקודה אין די מעשה, ס'איז עפעס איין קליינע נקודה, אז ער האט נישט געהאט געלט, און וויבאלד ער האט נישט געהאט געלט איז ער געגאנגען לערנען אויפן דאך. באט אויסער דעם זעט מען די התמדת התורה, די אהבת התורה, די חשקת התורה, דאס איז דאך נוגע פאר יעדן, וואס איז עפעס היל מחייב את העניים? לאמיר אריינטראכטן טיף, לפי וואס אונז שמועסן מיר איז דא עפעס אזא טיפע מוסר השכל. פאר יעדע מענטש איז ער מחייב, זיכער, ס'נישט קיין שאלה, דאס דארף די גמרא נישט זאגן. דא דא אבער עפעס טיפער. הילל איז געווען א ארעמאן, און א ארעמאן האט געקענט זייער גרינג זאגן, קוק, ווען דער אייבערשטער וויל ווען געט ער מיר געט ער מיר מער געלט, ביז ס'מעדיש אריינצוגיין דארף מען באצאלן, איך האב נישט, דאס מיינט אז איך באלאנג נישט דארט, פערטיג, ס'דאך א קלארע ראיה, דער אייבערשטער איז דאך דער כל יכול, ער קען דאך מיר געבן. אין אנדערע ווערטער, דער ארעמאן האט א גרעסערע סכנה אפצולערנען פון יעדע מציאות אז ממילא איז עס נישט מיין פלאץ מער, ס'קען ווערן א גאנצע מציאות אין די מענטש, נישט נאר א טעקניקעל זאך אז אקעי פיין איך האב היינט נישט קיין געלט גיי איך נישט, וויבאלד איך בין א עני און דארט אריינצוגיין קאסט געלט מיינט אז איך באלאנג בכלל נישט דארט, דאס האט געקענט געשען, און אויף דעם קומט הילל, הילל זאגט איך באלאנג נישט דארט? ווער מחליט וואו איך באלאנג? איי איך האב נישט קיין וועג אריין? איך האב זיך מוסר נפש זיין, אוודאי באלאנג איך דארט! קיינער העט פון מיר נישט אוועקנעמען וואו איך באלאנג יא אדער נישט, ווייל קיינער קען נישט, קיינער טאר נישט, ווייל איך בין דעם אייבערשטנ'ס א קינד, תורה איז מיינס. און וויפיל מאל געשען דאס אין מציאות פון א מענטש'ס לעבן, ער איז דורכגעפאלן צוויי דריי מאל, אדער ער באלאנגט נישט צו א געוויסע חברה אדער א געוויסע חבורה, פאנגט ער אן שפירן ווי איך באלאנג נישט דארט, ס'איז נישט מיין פלאץ מער, און ער קוקט זיך אליין, איך בין דאך א עני, איך האב דאך א באפעלישע ראיה אז איך באלאנג נישט דארט, אריינצוגיין דארט קאסט געלט, איך האב נישט, ממילא באלאנג איך נישט דארט. די יצר קומט און ער זאגט ממילא באלאנגסטו נישט דארטן גייסט קיינמאל נישט באלאנגען ס'איז נישט געמאכט פאר דיר, אויף דעם קומט הלל און זאגט הלל מחייב את העניים לאז נישט עניות מחליט זיין ווער דו ביסט, לאז נישט עניות זאגן וואו דו באלאנגסט יא אדער נישט, און דאס איז נאר איין ראיה און אויף די אוואדע די מוסר השכל גייט דורכן גאר גרויס, יעדע מענטש האט זיך זיינע עניות, איינער איז אין טאלאנט, איינער איז עס אין מעלות, איינער איז עס אין קשר'ן, איינער איז עס פיזיש, גייסטיש, יעדער האט זיך זיינע עניות, אין עני אלא בדעת, עניות איז א, לאז נישט עניות מחליט זיין אז דו ביסט מצומצם, לאז עס נישט! יעצט ס'קען זיין ס'וועט אנקומען שווער, קען זיין מ'וועט דארפן ליגן אין די פראסטן און קעמפן ווי א העלד, דאס איז הילל. און דאס איז היל מחייב, יא. און אויף דעם האבן מיר די הייליגע היל. פון דא וואקסט ארויס א היל. הילל האט געזאגט, איך וועל נישט לאזן קיין שום מצב מיינע מחליט זיין ווער איך בין. ווייל איך בין א חלק אלוקי ממעל, דעם אייבערשטנ'ס א קינד. תורה איז מיינס. תורה איז געגעבן געווארן פאר מיר. און אויב קען איך נישט אריינגיין העל איך ליגן אויפן דאך, באט איך גיי לערנען תורה. קיינער האט נישט מאכעלעט אונז צו איך האב א חלק אין תורה אדער נישט. דער שומר פון די טיר קען מיך נישט אפשטעלן פון לערנען תורה. אבער ווען א עני לאט יא די מצב אפשטעלן, נו, דער שומר זאגט איך קען נישט אריינגיין איז עס נישט פאר מיר, וואס זאל איך טון? דער האט געזאגט, יענער האט געזאגט, און אונז האמער אונז האמער אלע מעשות ווי איינער האט געזאגט אז ס'איז נישט פאר מיר, איינער האט מיך געזאגט איך באלאנג נישט דארט, די מציאות האט געוויזן אז ס'איז נישט, איך קען דאס נישט באווייזן, דאס איז געמאכט פאר הצלחה'דיגע מענטשן, סוקסעספול מענטשן. אפשר איז יענער נאר מצליח ווייל ער האלט אז ער איז א מצליח. און אפשר קען זיין אז אונז זעמער א דורכפאל ווייל אונז האלט מיר אז אונז באלאנג מיר נישט דארט. דער יצר וויל דאס. דארט כאפט ער א מענטש. און ווי לעכטיג איז צו באמערקן, ס'דא נאך א גמרא, די גמרא אין מסכת ברכות, באקאנטע גמרא, אונז מוז נישט אריינגיין די גאנצע אריכות פון די מעשה, די גמרא דערציילט אז ר' גמליאל איז געווען נשיא, און און ס'געווען די מעשה מיט רב שיע, מ'מוז נישט אריינגיין, מ'האט ממנה געווען רבי אלעזר בן עזריה אלס נשיא, און ר' גמליאל איז געווארן אויס נשיא. אזוי פארציילט די גמרא, פירט די גמרא אויס יענע שטיקל ואף ר' גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת, אוודאי וואלט מען געדארפט לערנען די גאנצע גמרא אינעווענדיג אבער זאג מיר נאר די ווערטער, ר' גמליאל האט זיך נישט צוריק געהאלטן פון בית מדרש אפילו איין שעה! וואס זאגט דא די גמרא? לאמיר זיך פארשטעלן ווען אונז זעמיר דארט, לאמיר זיך פארשטעלן ווען אונז האמיר א נשיאות און ס'געשענט א גאנצע געשעעניש, מ'נעמט אונז אראפ פון די נשיאות, מ'שטעלט ארויף א נייע נשיא, אונז האט מען געזאגט, אפשר פאר אוועק פאר אפאר וואכן זיך אפרוען, נאך אפאר וואכן עס קומען צו זיך, עס מעט שוין צוריק קומען אין בית מדרש, בקיצור, די גמרא פירט אויס, ר' גמליאל האט זיך נישט צוריק געהאלטן איין מינוט פון קומען אין בית מדרש למען עצמו, פארוואס? אוודאי די ענין פון ביטול תורה, באט נאך טיפער פון דעם, ר' גמליאל האט פארשטאנען אז נשיאות איז א תפקיד, ס'איז א שליחות, ער האט זיך נישט געטוישט, ער האט געהאט א תפקיד, א שליחות, יעצט האט זיך געטוישט די תפקיד. איך! איך ר' גמליאל האט זיך גארנישט געטוישט, איך קום יעצט צום בית מדרש, וואס איז די פראבלעם? ס'איז נישט געווארן א מעשה פון אים, אמאל זעט מען א מענטש אין א בית מדרש א גאבע, א אנדערע מעשה, ער גייט א גאבע, מען נעמט אים אראפ אדער מען שיקט ארויף, ס'ווערט א גאנצע געשעעניש, די איך איז צושאסן, די איך איז אויפגעהויבן, באליידיגט, נישט באליידיגט. ווען א מענטש פארשטייט ס'איז נאר א געלעגנהייט צו העלפן, איך פרוביר עס צו טון מיט א שליחות און מיט א תפקיד, ס'איז א אחריות, ס'איז א מתנה, ווילאנג ס'גייט גייט עס, אנישט וועל איך גיין ערגעץ אנדערש, איך וועל טון די בעסטע וואס איך קען, נישט ווייל איך בין בעל ה', כ'וועל פשוט טון ווי איך קען, איך ווער נישט געטוישט, איך ווער נישט העכער, איך ווער נישט קלענער, איך ווער נישט אראפ, איך ווער נישט ארויף, ס'איז גארנישט דא די גאנצע געשעעניש. אט דעמאלס קען מען דינען דעם אייבערשטן יעדע סעקונדע מיט א שלווה און מיט א רואיגקייט און מיט א ליכטיגקייט, און ממילא אויב איינער האט מיך געזאגט קום נישט אדער קום יא, האב איך מיך אראפגעווארפן, ארויפגעווארפן, היינט איז דא כל מיני מציאות'ן, ס'טוישט נישט קיין ברעקל פון ווער איך בין, איך שמייכל צוריק, געשעפט, ארויף, אראפ, איך באלאנג יא, איך באלאנג, ס'איז גארנישט מיט מיר, ס'מעג אויך וויי טון. אבער ס'דא א חלק פון מיר וואס טוט אביסל וויי, אבער איך שיין אוועק, דין דעם אייבערשטן, איך בין נאנט און איך ווייס ס'זאגט זיך גרינג, איך ווייס באמת ס'זאגט זיך גרינג, אבער ווען דאס פאנגט אן ווערן א עבודה, ווען דאס פאנגט אן ווערן א שיפוט, איך אזוי לעכטיג, אז זיי העמער דאס, לאמיר כאפן א בליק אין די פרשה, ס'איז אזוי לעכטיג, ס'ווערט נאר שטערקער און שטערקער, תורה קדושה קומט און זאגט אונז שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלקיך נותן לך, דא אסאך פון די צדיקים וואס האבן געזאגט וואס מיינט שופטים ושוטרים, ס'גייט ארויף אויף יעדע מענטש, מ'דארף מאכן א שופט און א שוטר אויף אלע שערים, אויף די אויגן, אויף די מויל, אלע שערים פון א מענטש, אבער אפשר בדרך רמז קען מען טייטשן לפי וואס אונז שמועסן מער אביסל ליכטיג און אביסל טיפער, שופטים ושוטרים, בכל שעריך, יעדע מצב פון א מענטש'ס לעבן איז א נייע שער, ס'איז א נייע טויער, גייסט יעצט אריין אין א נייע געלעגנהייט, א נייע אפערטוניטי, א נייע פלאץ, א נייע תפקיד, א נייע שליחות, א נייע געלעגנהייט, ס'מאכט זיך יעצט אויף א שער פאר דיר אין לעבן, פאר דו גייסט אריין און דאס גייט סיי לטוב, סיי ווען ס'וואכט זיך אויף א ליכטיגערע שער, א מענטש האט חתונה, א מענטש האט א קינד, א מענטש רוקט זיך פאראויס אין לעבן, א בעסערע פרנסה, מער הצלחה אין זיין פרנסה, מער מיט נחת, יעדע תקופה אין א מענטש'ס לעבן איז א שער, ס'איז א טויער, ס'איז א נייע עפענונג, און די זעלבע זאך חלילה ווען א מענטש גייט אריין אין א תקופה פון צער און עגמת נפש, ס'קומט עפעס א שוועריקייט אויף אים, ס'איז אויך א נייע מציאות האט זיך יעצט אויפגעמאכט, פארדעם דארף מען אוועקשטעלן א שופט און א שוטר, תיתן לך. בדרך רמז קען מען זאגן אפשר שופטים שתיתן לך, מאך זיכער דו לייגסט א שופט און א שוטר וואס וואטשט אויף דעם לך, וואס וואטשט אויף דיך! סיי אז דו ווערסט נישט אריינגעשלעפט אז דו ווערסט אויפגעהויבן, סיי אז דו ווערסט נישט אריינגעשלעפט אז דו ווערסט צעקלאפט, דו בלייבסט לך! ווער איז דער לך? א אידעלע! א קינד פון די מלך העולם, דאס איז ווער איך בין, קיינער קען דאס קיינמאל נישט אוועקנעמען, קיין שום מצב קען נישט. דאס איז הילל אונז מחייב, דאס לערנט אונז הילל. שוטים ושוטים תתן לך אויף די הייליגע לעכטיגע לך, לאז נישט קיין שום מצב, און אפשר בדרך, דאס שוין ממש בדרך רמז און צחות, האט מיר איינער געזאגט אז שוחט יעוור עיני חכמים, פארוואס שטייט דארט חכמים נאכדעם? שוחט מאכט בלינד, האט ער געזאגט אמאל די טיטל חכם קען אונז אליין בלינד מאכן. דער מענטש איז בלינד מיט זיין אייגענע טיטל אז ער איז א חכם און מיט דעם האלט ער שוין ס'קומט דאס האט דיר זוכה געווען צו די מתנה פון חכם, לאז נישט דאס אליין דיך בלינד מאכן. סא איך בין דאך א חכם, נו אויב איך בין א חכם פארוואס פארוואס האסטו נישט קיין דרך ארץ, פארוואס פארוואס הערסטו נישט וואס איך זאג, ניין לא לא איך בין א חכם ס'איז א גבורה'דיגע מתנה, ס'איז אמת א מתנה, באט בלייב נאך אלץ מיט אונז דא, און אויף דעם לאמיר צוריק קוקן צו אונזער וואכעדיגע פרשה און גיין די המשך, ס'הערליך ממש, קומט די. תורה הקדושה, די תורה הקדושה זאגט אונז שום תשים אליך מלך, נעם אויף א קעניג, דער קעניג איז געווארן אויפגענומען, די סנהדרין נעמט אים אויף, און ווי אונז ווייס מיר, פון טאג אויף טאג דארף מען מאכן א ברכה ווען מען זעט אים, מען דארף זיך אויפשטעלן, נוהג כבוד זיין, מען רעדט פון די מלך ישראל, קומט די תורה הקדושה וואס פארשטייט די טיפסטע חלקים פון א מענטש, און די תורה זאגט, ס'איז קומ, ס'איז עפעס אזא מין נסיון, אז דער מענטש זאל בלייבן דא מיט אונז. ווייל פון איין זייט ער איז געווארן דער מלך ישראל, מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס איז יעצט געשען, קומט די תורה, תורה מאכט כל מיני הלכות, כל מיני אזהרות, לבלתי ירום לבבו מאחיו ער זאל זיך נישט האלטן גרעסער פון א צווייטן, געדענקן ווער ער איז, און די גרעסטע זאך איז, זאלסט האבן א ספר תורה נישט נאר ביי דיר אין שטוב, יעדע מינוט מיט דיך, ליין עס, האלט עס, ס'איז דא א תורה הקדושה, דו האסט א שליחות, דער קעניג האט א שליחות, א תפקיד, א זכיה, א געלעגענהייט, ער איז דער מלך ישראל, מ'קען זיך נישט משיג זיין די השגה דערפון, אבער לאז עס נאר אין יענעם פלאץ. מלכות אין אידישקייט איז א שליחות, אנגעפאנגען פון ויגש אליו יהודה, יעדער טרעט אריין, עבדך אערב את הנער, ס'איז א רעיוות פאר אנדערע אידן, ס'איז נישט א וועג חלילה פון די פארקערטע, ס'איז חלילה נישט א קאנטראל, פונקט פארקערט, און אויף דעם זאגט די תורה א טיפע טיפע ווארט, לבלתי רום לבבי מאחיו, אונז האבן מיר פריער געפרעגט, פארוואס שטייט ל, פארוואס שטייט נישט רום לבבי וישכח את השם? נאר אמאל קען זיין א קעניג קען זאגן ער געדענקט דעם אייבערשטן, אבער אין נאמען פונעם אייבערשטן קען חלילה וויי טון א צווייטן, און מיר זען אזויפיל צדיקים האבן אונז געלערנט, ווילסט באמת געדענקן ווי דיין אהבת השם איז, בלייב זען צי דו ביסט א ברודער צו אלע אידישע קינדערלעך, לבלתי רום לבבי מאחיו! ביסט געבליבן א ברודער כאטש דו ביסט קעניג. יעצט אוודאי אונז רעד מען פון קעניג ס'איז אביסל ווייט פון אונז לאמיר רעדן פון זיך אליין יעדער איינער אין זיך האט א ניצוץ פון קעניג די אייבשטער העלפט א מענטש האט הצלחה א מענטש איז א משפיע א טאטע אין א שטוב א מאמע אין א שטוב ס'איז א וועג פון זיין א מלך אין די ד' אמות א בעל בית א א א מענעדזשער ס'איז אלעס א ענין פון מלך וויפיל מאל ווייס מיר אונז בידיעה מענטשן וואס אונז האבן געהאט דעם שמועס אבער ווען מען טרעפט זיך אין יענעם פלאץ, פלוצלינג די הנהגה איז אינגאנצן אנדערש. פלוצלינג ענטפערט מען נישט קיין טעלעפאונס, פלוצלינג צאלט מען נישט קיין בילס, פלוצלינג קאנטראלט מען אנדערע, מען מאכט חוזק, מען קוקט אראפ, וויאזוי קען דאס זיין? וואס איז געשען? ווייל דו האסט זוכה געווען? ווייל דו האסט באקומען מער? ווייל דער אייבערשטער האט דיך דערהויבן? און אונז רעדט מען נאר צו זיך, אגב, אויב איינער טראכט פון א צווייטן, ווי געשען דאס ביי אונז? אז איך בין געווארן עפעס, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן א מתנה, און צוליב די מתנה קוק איך אראפ א צווייטן, צוליב די מתנה בין איך מזלזל, האלט איך מיך העכער, איך בין דו, איך לאז דיך נישט אריין, דו קומסט נישט, דיך מאך איך מיך נישט וויסנדיג, דיך קען איך סתם אזוי אוועקבלאזן, פארוואס? לבלתי רום לבבו מאי איכף, געב אכטונג, געב אזוי אזוי אזוי אזוי שטארק אכטונג, אז דיין אהבת השם מיט דיין אהבת ישראל בלייבן אויף איינמאל. כ'געדענק די מתנות וואס דער אייבערשטער געבט מיך, די אייבערשטער האט מיר געגעבן א שפע אין געלט, די אייבערשטער האט מיר געגעבן א שפע אין נחת, די אייבערשטער געבט מיך א שפע אין סיי ווען, אין חן, אין געלונגענקייט, אין טאלאנטן, אין קשר'ן, לאז נישט וואס דער יצר הרע וויל טון, ער וויל דיך געבן א שלעפ אריין און דיך איינרעדן אז דאס איז דיינס, און דאס ביסטו. און ממילא ביסטו שוין העכער פון א צווייטן. ניין איך בין נישט דאס, איך בין א פשוט'ע מענטשעלע, און די פשוט'ע וואס איז די הייליגסטע חלק אלוקי ממעל האט באקומען א מתנה, האט באקומען א שליחות, האט באקומען א תפקיד, הערליך! ס'איז א זכיה! אבער דאס איז מלכות ביי א איד. א מלך ישראל, א טאטע וואס איז א מלך, א משפיע וואס איז א מלך, א חבר וואס איז א מלך, א באבוס וואס איז א מלך, כאפט אן די תורה אזוי שטארק, ער לאזט עס נישט אפ פאר א סעקונדע, איך געהערט א מורא'דיגע מעשה, א חבר מיינע האט מיר דערציילט, דער אייבערשטער האט אים געהאלפן, האט א גרויסע שפע און השפעה און פרנסה, ער האט געמאכט א כנוס הבית, ער האט געהאט א אפיס, ער האט אריבערגעמופט אפיסעס, געמאכט א גרויסע כנוס הבית. און ביי די כניקסא בית פארשטייט זיך האט ער גערופן זיין רעבן און חברים, ס'איז געווען א גרויסן ציבור, קיצור יעדער איז אנגעקומען און ס'איז געווען פיסם ורעמסס, מ'האט געזען פלוצלינג פששש אה ווי מ'רופט היינט א מעכטיגע פעסיליטי, אפיסעס צוויי דריי שטאקן געהעריג, ס'גלאנצט און ס'בליטשקעט און ס'איז דא צוגעשטעלט פון אלע גוטן, ס'גיסט זיך, ס'איז דא די אפטיילונג און יענע אפטיילונג און דא אויבן מיט אונטן, ודי למאי ווען ס'טוט זיך. און זיין רבי איז אריין געקומען, און זיין רבי איז א פון די גדולי הדור, און ער איז גאר נאנט מיט זיין רעבן, געקלאפט מזוזות, געווען א לחיים, מ'האט געמאכט פיקטשערס, די גאנצע זאך איז פארגעקומען, פאר מ'האט געענדיגט, זיין רבי האט אים אריין גערופן, זאגט ער קום אהער, האט אים אריין גערופן אין זיין אייגענע אפיס, האט א הערליכע ביוטיפול עקזעקוטיוו אפיס, מ'קען זיך פארשטעלן, שיינע ריזיגע פלאר טו סילינג פענסטערס, מיט דעסקס, בקיצור אזוי ווי ס'דארף זיין, אזוי מלכות'דיג, זיין רבי קוקט אריין זיינע אויגן און זאגט אים, איך וויל זאלסט הערן גוט וואס איך גיי דיר יעצט זאגן, און פארשטייט זיך ס'איז געזאגט געווארן מיט די גרעסטע געפיל און הארציגקייט, און ער זאגט מיר עס איבער, מיין רבי קוקט אריין און זאגט, די פורניטשער איז סאך סאך שענער ווי די אלטע, די אפיסעס איז אסאך גרעסער, מעכטיגער, אלעס פיין און וואויל, דו ווערסט נישט קיין טראפ גרעסער ווען די אפיס איז גרעסער. דיין גרויסקייט גייט נאר קומען, נאר קומען, און ער זאגט מיר מיין רבי האט אריינגעקוקט, איך האב אים דאס איבערגעזאגט מיט אזא, דיין גרויסקייט גייט נאר קומען ווען דו וועסט עוסק זיין אין צדקה וחסד, ווען די פלאץ וועט זיין א חסד צענטער, ווען דיין צדקה וועט זיין אויף א שטערקערע פארנעם, ווען דיין קביעות עתים לתורה, דיינע שירים, דיין תפילה, ווען די פלאץ וועט זיין א קידוש השם, דארט ווערסטו דיין נשמה ווערט דארט גרעסער. היט דיך פון דעם. ער האט אים עס איבערגעהאט אפאר מאל. זאגט מיר מיין חבר, זאגט מיר, הפלא ופלא, ער זאגט מיר ס'איז שוין חדשים נאכדעם, ממש כ'האב עפעס אזא הכרת הטוב פאר די ווערטער, בשעת מעשה האט עס געגעבן אזא שאקעל אויף, ער זאגט מיר כ'האב ממש הכרת הטוב פאר די ווערטער. איך בין עפעס אריינגעפארן, איך אליין, עס זאגט מען אויף זיך, מען עפעס אריינגעפארן עפעס אזא מין באבל, ווען מען האט עס געמאכט און געבויט און מען האט געזאגט לייג צו דאס, לייג צו יענץ, כ'הא. מיין רבי האט מיר געגעבן עפעס אזא ברענג אראפ צוריק צו די וועלט. די גרויסקייט און הייליגקייט און שיינקייט פון א איד איז נאר גוטסקייט, מידות טובות, תורה און תפילה, דאס איז די גאנצע. אלע איבריגע זאכן איז אן אחריות. אן אפערטוניטי, א געלעגנהייט, א זכיה צו קענען געבן פרנסה פאר אנדערע אידן, משפיע זיין פאר אנדערע אידן, מאכן א געשמאקע פלאץ פאר אנדערע אידן, יא דאס האמיר אונז, אבער ביסט נישט גרעסער, ביסט נישט שטערקער, ביסט נישט מעכטיגער, דזשאסט ווייל ס'איז דא אסאך מענטשן אונטער דיר און מ'קען זיי צודרוקן און מ'קען זיי זיך נישט דרוקן ענד און זיך נישט וויסנדיג מאכן, אדער זאגן איך גיי דיך באצאלן ווען איך וויל, ווי אזוי. נישט דארט ווערט מען גרעסער, ניין ניין, פארקערט, דארט ווערט מען סאך קלענער. ס'קען אויסזען אין אונזער גשמיות'דיגע חיצוניות'דיגע בליטשקעדיגע וועלט אז דאס איז עפעס פאוער, גרויס, גארנישט מיט גרויס, דאס איז ממש די פארקערטע. די עבודה פון א איד איז, אונז רעדט מען נישט פון א צווייטן, אונז רעדט מען נאר פון זיך, יעדער פון אונז האט די מעגליכקייט צו זיין גרעסער. די יצר כאפט זיך אריין און ער זאגט אים אויף די נחת, אויף די פרנסה, אויף יעדע זאך. אמאל אין די אייגענע ד' אמות אין זיין שטוב שפירט ער זיך אויפגעבלאזן, העכער, גרעסער, מער געלונגען. אויב דו ביסט מער געלונגען האסטו מער טאלאנטן, דאס די גאנצע. האסט מער מתנות, האסטו א גרעסערע אחריות. דאס די גאנצע. ביסט נישט מער ווי דיין ווייב, ביסט נישט מער פון דיינע קינדער, ביסט נישט מער, ביסט נישט גרעסער. ווען אונז קען מיר דאס ארייננעמען, וויפיל שלווה נעמט איבער א איד'ס לעבן. שמים תשים עליך מלך, אבער דער מלך זאל האבן די תורה יעדע רגע און זיך בודק זיין. לבלתי רואים לבבם מאחיו, איך האלט זיך גרעסער פון א צווייטן, פון מיינע ברידער. דעם אייבערשטן קען מען אמאל זאגן אזוי, איך דין דעם אייבערשטן אבער האלט זיך גאר גרויס. לאמיר זען ווי דיין אהבת ישראל איז, דארט וועט מען וויסן ווי דיין אהבת השם איז. און ווען מען וועט קוקן אויף אהבת השם וועט מען וויסן אהבת ישראל, ס'גייט דאך צוזאמען די צוויי, סייעתא דשמיא. און אז מען ענדיגט מען נאר צו, מען ענדיגט מיט א הפלא'דיגע ווארט פון די צווייטע חלק פרשה, אויב אונז זעמער באקענער זאגט דער אייבערשטער פארליר נישט דיין ברודערשאפט. לאמיר גיין אין די צווייטע חלק און זען אויף די פארקערטע פאל, די תורה זאגט אונז ווי אונז האבן פריער גערעדט, מי הוא האיש הירא והרך הלב אויף איינער וואס האט פחד זאל אהיים גיין פון די פראנט, ער זאל נישט גיין אין מלחמה. רבי עקיבא זאגט אז דאס רעדט מען פון א פשוט'ע פחדן, איינער וואס האט מורא. ער האט מורא, ער וועט קומען ער וועט אפשוואכן דעם עולם, צום שמגר רעדט פון דעם אליין, ווי א מענטש'ס פחד קען משפיע זיין אויף אנדערע. קומט רבי יוסי הגלילי די הייליגע תנא און ער זאגט, הפלא ופלא, רבי יוסי הגלילי זאגט, הירא מעבירות שבידו, אז ס'איז דא א מענטש וואס האט מורא, ער האט עבירות, און ער האט מורא, צוליב זיין חטא האט ער מורא, ער זאל צוריק אהיים גיין. זאגט רבי יוסי הגלילי אז פאר דעם האט די תורה הקדושה געזאגט אז דער וואס בויט א נייע הויז, און דער וואס האט מקדש געווען א פרוי זאל מיטגיין מיט אים, ווייל אז נישט וועט מען דאך זען נאר ווער זענען די בעלי עבירה גייען אהיים, סאו כדי זיי זאלן נישט אהיימגיין און פארשעמט ווערן, זאלן מיטגיין נאך אפאר מענטשן, אזוי קיינער ווייסט נישט, האט מיר געזאגט א איד אז היינטיגע צייטן, ער איז נישט זיכער צו דאס וואלט געארבעט היינטיגע צייטן, ווייל ס'קען ס'וואלט געווען דארט איינער מיט א פאון און געמאכט א קליפ און געפרעגט דעם עולם ער איז א חתן, ער האט א פעלד, מען וואלט שוין גלייך געוואר געווארן צו צו דאס איז נישט די סיבה פארוואס ער גייט אהיים, מען וואלט שוין דאס אויך איבערגעקלוגט, נעבעך, אזוי קוקט מען אונז אמאל אויס, יא, מען גייט דאס אויך מברר זיין, זיכער מאכן אז ער גייט נישט אהיים, השם ירחם, אוי סא סא, פאר א ווערטל איז עס גוט, אבער די מוסר השכל איז אויך גרויס, אבער אין די זעלבע צייט זאגט די תורה אז יעדער איינער זאל מיטגיין מיט אים, פארוואס זאל מען מיטגיין מיט אים? ווייל אז מען גייט מיט וועט מען נישט וויסן אז ער גייט אהיים וועגן חטא. לאמיר זיך אביסל אפשטעלן, כלל ישראל גייט ארויס אין מלחמה, ס'נישט קיין פשוטע צייט, יעדער איינער גייט ארויס, און ער האט געזינדיגט, נו גיי אהיים, גיי אהיים, פאר דעם דארף מען מיטגיין מיט דיך? גיי אהיים פארשעמטערהייט, וואס מען דארף מיטגיין מאכן זיכער אז ער ווערט נישט פארשעמט, פארוואס ליגט נישט דא ממש וואס אונז שמועס מיר? לאמיר זיך פארשטעלן ווען ער גייט ווען אהיים פארשעמטערהייט, איז ער דער עד סוף כל הדורות, דער פארזינדיגטער וואס איז אהיים, יעצט אוודאי דארף ער אהיים גיין תשובה טון, נישט קיין שאלה, אוודאי דארף ער איבערקוקן זיינע מעשים און אמת'דיג זיך צוריקקערן צום אייבערשטן, דאס איז זיין עבודה, אבער די תורה זאגט, דו ווערסט נישט ביי אונז יעצט אויס מענטש, אונז דארף מען זיך נוהג זיין כבוד'דיג מיט דיך אין די שווערסטע מינוטן, בשעת מען גייט ארויס אין מלחמה! העמער אונז אהיים שיקן אפאר מענטשן מיט דיר אז דו זאלסט בלייבן באופן קבוע, דאס אז דו פאר דיך אין הארץ ווייסט דו דארפסט תשובה טון, דאס דארפסטו און דו זאלסט תשובה טון, אבער דאס אז דו בלייבסט א מענטש וואס מען דארף זיך נוהג כבוד זיין, א ברודער פון כלל ישראל, דאס איז אונזער אחריות. און וואס דאס מיינט איז אין אנדערע ווערטער אויף ביידע זייטן טרעפט מען עס אין די פרשה. שוים תשים עליך ומלך, געב אכטונג דו ביסט נישט צו הויעך, די קרוין טראגט דיך נישט צו ארויף, און נעבעך די מענטש וואס זינדיגט דארף מען אונז אכטונג געבן אז ער גייט נישט אראפ, מענטשעלע גיי נישט אראפ און גיי נישט ארויף, דו בלייבסט דיך, אוודאי זאלסטו תשובה טון, אוודאי זאלסטו זוכן צו וואקסן און שטייגן, דו בלייבסט אבער דיך, רבן גמליאל איז נישט ארויס פון בית מדרש אפילו שעה אחת! מיין טיטל קענסטו אוועק נעמען, אמאל געלט, אמאל די סי, קענסט אלעס טון, מיין איך, די עצם פון א איד, קען קיינמאל נישט אוועק גענומען ווערן, אויף קיין שום אופן, קיין שום וועג, ווייל ער בלייבט א חלק אלוקי ממעל, דער יצר וויל דאס צוברעכן, מער ווי ער וויל די נסיון, ווי שטייט פון אזויפיל צדיקים, די הייליגע כמיין אזויפיל צדיקים, מער ווי ער וויל די דעקאברינער, מער ווי ער וויל די נסיון, וויל ער דעם נאכדעם, ער וויל צוברעכן דעם מענטש, ער וויל טוישן זיין איידענטעטי, ביסט א פארזינדיגטער, ביסט אהיים, קיינער דארף דיך נישט, דאס וויל ער! און דאס איז אונזער עבודה, היל מיך אויף, ניין איך גיי מיך נישט לאזן, כ'האב טאקע נישט קיין געלט, אבער ס'הייכערט אומצו, כ'האב נישט קיין געלט יעצט, ס'נישט איך, איך בין נישט א ארעמאן, כ'האב נישט קיין געלט יעצט, כ'האב צער און יסורים, כ'גיי דעריבער די שוועריקייט, כ'גיי אריבער יענע שוועריקייט, כ'האב איין קינד וואס איך מוטשע מיך אין זיין עבודת השם אדער אין זיין לימוד החדר, באט ס'ווערט נישט איך! איך בין א חלק אלוקי, איך בין עובד השם, כ'דין דעם אייבערשטן. אגב, כ'גיי אריבער א שווערע צייט יעצט מיט א קינד. גיי אריבער א שווערע נסיון, איז אבער זאך פארקערט, איך בין עובד השם, אגב בין איך זוכה צו א ריזיגע שפע און השפעות אין אזויפיל ענינים, יא, ס'איז א אחריות, ס'איז א שליחות, ס'איז א תפקיד, ס'איז א געלעגנהייט פון צדקה מיט חסד, מיט מיט אזויפיל העלפן פאר אנדערע אידן, איז אבער זאך אין מיין שטוב, איך בין זוכה צו ליכטיגקייט, דאס מיינט נישט אז איך בין געלונגען, דאס מיינט אז דער אייבישטער האט מיך געגעבן מתנות טובות, און איך נוץ עס, איך האלט זיך נישט העכער און איך האלט זיך נישט קלענער, איך בין א מענטש, א איך, שופטים ושוטרים תתן לך, פאר יעדע שער אין דיין לעבן, און די אמת איז מען קען עס זאגן יעדן טאג און יעדע מינוט, יעדע שער מיינט יעדע טויער, פון ווען דו גייסט פון די קיטשען צו די דיינינג רום, פון די דיינינג רום צו ספרים שטוב, ווענדט זיך ווי מען וואוינט צו עס איז בכלל דא צוויי צימערן, אבער א קאפנים, דארט ווי עס איז דא, מאך זיכער איז דא א שער אינצווישן, איז דא א מזוזה אויף דעם שער, דערמאן דיך, ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט און איך בין א עובד השם. איך בין נישט גארנישט, און אפילו אין די צימער האט מיך איינער געזאגט אז דו ביסט א גארנישט, איינער געבן א שריי אן, גייסט דיך דורך די שוועל, האסט נאך א געלעגנהייט זיך צו דערמאנען, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, דאס איז די גאנצע, דאס איז די עצם פון א איד, דאס איז די מציאות פון א איד, ס'איז אחד, ס'איז נישט דא עפעס אנדערש, שופטים ושוטים תיתי לך בכל שעריך, ווען א מענטש קומט אזוי אריין אין זיין שטוב אזוי גייט ער ארויס, אזוי גייט ער פון איין צימער צום אנדערן, לעבט ער אין זיסקייט און מסוכות יעדע סעקונדע. ער לעבט מיטן אייבערשטן, גארנישט שלעפט אים נישט אריין, גארנישט פארוואנדלט אים נישט, ווייל ער קען אייביג צוריק גיין צו זיך, ער איז זיך נישט דן, ער ווערט נישט קיין שופט, ס'איז דא שופטים ושוטרים, ער ווערט נישט, ער דזשאדזשט זיך נישט א גאנץ טאג, ער לעבט נישט אין דעם פלאץ, ער לעבט אין א פלאץ, די איינציגסטע זאך וואס ער האלט זיך אין איין דערמאנען איז, איך בין א חלק אלוקי ממעל, און אויב איך בין א חלק אלוקי ממעל האב איך מיין שליחות און מיין תפקיד, און אוודאי יעדע מצב פארלאנגט מיין שליחות, כ'לאז אבער נישט מיין שליחות מיך אוועקשלעפן, ווערן איך, ס'איז מיין שליחות, פיין, איך דארף מיך אפגעבן מיט דעם, איך דארף מתפלל זיין אויף דעם, איך האב צער און יסורים פון דעם, איך האב מורא'דיגע שמחה פון דעם, איך האב א פרייליכקייט פון דעם, דאס פילט גאר גוט און דאס שפירט די הפקה, ס'איז אלעס אמת, מיין עצם בלייבט ווער איך בין, א חלק אלוקי, שופטים ושוטרים תתן לך, זאל דער אייבערשטער העלפן זאל מען קענען זוכה זיין צו דעם, וואס אוודאי ווען מ'לעבט אין דעם פלאץ דא אזויפיל אהבה מיט אחווה מיט שלום, איז דא באמת די גרעסטע תשובה, די גרעסטע תשובה פון א איד איז ווען ער דערמאנט זיך ווי גרויס און ווי הייליג ער איז, ס'איז ראש חודש אלול, אזא ליכטיגע זמן, און די ליכטיגקייט פון די זמן איז זיך צו דערמאנען ווער זענען מיר אונז בעצם, אוודאי די יצר וויל אז די חטא זאל ווערן א חלק פון די מענטש, אבער די גאנצע תשובה איז ווען א מענטש קומט צוריק שוב, ער קומט צוריק צו ווער בין איך. און דארט איז עס אני לדודי ודודי לי, די גרעסטע חביבות, די גרעסטע ליבשאפט, די אייבערשטער העלף אונז זאלן קענען האבן א לעכטיגע זיסע חודש מיט אסאך שפע און השפעות טובות אין אלע ענינים, עד דעניס קצה וואס אונז ווארטן שוין אזוי לאנג בביאת מלך המשיח במהרה בימינו אמן ואמן.